Insellmulkom u nistidnukom għal programm ieħor tas-CNI, Kampanja Ħelsien Nazzjonali u tal-Front Maltin Inqumu. U miegħi għandi liċ-Chairman tal-Front Maltin Inqumu Sami Mejla. Nhar is-Sibt li ġej fl-Isla filgħodu għall-ħabta tal-għaxra ex ħaddiema tad-Dockyard se jorganizzaw konferenza pubblika u biex ifakkru t-30 anniversarju ta' meta huma u ħaddiem oħra tax-xatt imblukkaw il-port biex ma jħallux bastimenti nukleari jidħlu fil-Port il-Kbir. Dan huwa anniversarju importanti. Importanti għaliex qegħdin nenfatizzaw illi pajjiżna huwa kontra nukleari kontra l-armi tal-qerda, anzi, nazzarda ngħid, kontra l-armi kollha li huma armi għall-gwerra. Aħna pajjiż li rridu l-paċi fost il-ġnus u għalhekk għandna nkunu kontra l-gwerer u kontra dawk il-ħwejjeġ li jagħmlu l-gwerer possibbli, jiġifieri l-armi kollha. Jiena ser mal-ewwel nistieden lil sieħbi biex jitkellem dwar din il-ġrajja importanti li se ssir nhar is-Sibt, li għaliha min hu interessat f'das-suġġett huwa mistieden. Kif għedt inti Dott, aħna minn hawn l-ewwel nett nappellaw li kull min jemmen bħalna li il-Mediterran, id-dinja kollha, imma il-Mediterran l-iktar li jinteressana, jinħeles mill-armamenti tal-qirda tal-massa u mill-armamenti l-oħra kollha jekk jista' jkun. Nhar is-Sibt li ġej ikun magħna l-Ponta tal-Isla biex infakkru l-imblokk tal-aircraft carrier Ingliż nukleari l-Ark Royal, li seħħ 30 sena ilu. Nhar is-Sibt ikun eżatt jagħlaq bil-ġurnata t-30 sena eżatt, għalhekk għażilna l-ġurnata tat-23 ta' Ġunju, għax kien fit-23 ta' Ġunju meta seħħ l-imblokk. Hemm ħafna raġunijiet il-għala qed nappellawkom biex tattendu. L-ikbar waħda hija illi illum għadna f'sitwazzjoni probabbli agħar minni konna 30 sena ilu mad-dinja kollha inkluż fil-Mediterran. Illum fid-dinja Id-disa' pajjiżi li għandhom il-bombi nukleari għandhom bejniethom 14,939 arma nukleari, bomba nukleari. Dan joħroġ minn riċerka li ssir regolari mill-Stockholm International Peace Research Institute. Dan huwa istitut mill-aktar serju. Huwa NGO li regolarment tirriċerka x'inhu jiġri fil-qasam tal-armamenti. Dan ilu minn wara l-gwerra, ilu seben sena dan l-institut, mill-1949 illi beda jżomm dan għar-rekords. Issa, minn daw il-kważi ħmistax-il elf bomba nukleari, hemm ħamest elef mija u erbgħin li huma ppuntati, daw, lesti biex jiġu sparati. U mbagħad hemm madwar għaxart elef li qegħdin maħżunin, li jekk jinqala' l-bżonn jistgħu jużawhom ukoll. Jiġifieri tistgħu timmaġinaw da x'ġenn qegħdin nitkellmu fuqu. Fuq ġenn qegħdin nitkellmu, għaliex? Għax kull waħda minnhom daw il-ħmistax-il elf bomba nukleari, kull waħda hija ħafna ħafna ikbar u ħafna iktar b'saħħitha mill-bombi nukleari illi ntefu fuq il-Ġapan fil-aħħar gwerra dinjija fuq Hiroshima u fuq Nagasaki. Qed ngħidu, dawn bombi li huma mitt darba iktar iktar powerful minn dawk ta' Hiroshima. Mela bejniethom dawn għandna biex mhux tispiċċa l-umanità u naħseb tispiċċa d-dinja jiena kieku kellhom jintużaw. Araw x'ġenn! Issa hija ħasra, il-pajjiżi li għandhom dawn il-bombi, l-Amerika, r-Russja, l-Indja, ċ-Ċina, insomma, u oħrajn, qegħdin jimmodernizzawhom, qed jagħmluhom iktar moderni. Iktar moderni tfisser iktar effettivi, biex flok joqtlu tant, joqtlu iktar nies. Araw ġenn u dawn ukoll ifissru biljuni kbar ta' flus, biljuni kbar, li jistgħu jintużaw għall-bniedem għal skopijiet soċjali. Fl-istess ħin, nagħmlu kuraġġ għaliex mhux impossibbli d-diżarm. Bħalissa qed naraw xaqq ta' tama, per eżempju, fil-Korea li jista' ikun hemm ftehim ta' diżarm nukleari u veru li hemm ħafna tfixkil biex iseħħ dad-diżarm u hemm ħafna tfixkil u ħafna skużi u jidher li Trump, kemm Trump u kemm Kim Jong-un iridu li jaslu għal ftehim imma Il-produtturi tal-armamenti u dawk li jipproduċu l-armamenti, dawn għandhom saħħa kbira, anki saħħa politika, u hemm ħafna tfixkil. Imma jista' jseħħ dan u nagħmlu kuraġġ biex jekk iseħħ. Raġuni oħra l-għala nappellawkom biex tattendu nhar is-Sibt hija biex nuru li kemm hi prekarja fuq dawn l-armamenti, is-sitwazzjoni ta' madwarna fil-Mediterran. Aħna qegħdin f'nofs ta' baħar illi mimli, ippakkjat, full up qiegħed, qesu meta karozza tal-linja tibqa' għaddejja għax tkun ippakkjata full up, hekk qiegħed il-Mediterran. Hemm armamenti nukleari fuq il-biċċiet tal-gwerra, hemm ħafna biċċiet tal-gwerra. Hemm ħafna submarines bil-missili nukleari. U mbagħad hemm il-missili wkoll fl-Italja, fi Franza, fit-Turkija, fl-Iżrael. Hemm it-tensjoni bejn l-Istati Uniti u l-Iran, mhux daqshekk 'il bogħod minna. Jiġifieri dawn huma affarijiet li aħna qegħdin f'ċentru ta' possibilità ta' diżastri kbar u m'għandna l-ebda interess u l-periklu mhuwiex biss li tinħoloq il-gwerra għax anki jekk tinħoloq tensjoni fejn ikun hemm tensjoni u fejn ikun hemm ġlied politiku bit-theddid tal-gwerra, fejn ikun hemm it-theddid tal-gwerra speċjalment nukleari, bħalma hemm bħalissa bejn l-Amerika u l-Iran, u l-Iżrael u l-Iran, dan jnaqqas l-investiment mhux iżidu. Ġifieri anki t-theddid huwa periklu, aħseb u ara jekk Alla ħares qatt ikun hemm gwerra ta' vera. Imbagħad hemm ukoll il-periklu ta' xi ħaġa aċċidentali. Jiġifieri anki jekk, ejja ngħidu, hemm il-missili nukleari, hemm l-ajruplani li jġorruhom u jisparawhom, hemm is-submarines li jisparawhom, hemm l-aircraft carriers, u ejja ngħidu ma jkunx hemm gwerra, imma aċċidenti jista' jkun hemm. li u kien hemm fir-realtà, imma dejjem kienu kkontrollati. Allura din hija raġuni oħra li għala għandna naħdmu biex il-Mediterran ikun baħar ta' paċi, aħna li qegħdin f'nofs dan il-baħar. Issa mbagħad hemm raġuni oħra wkoll importanti il-għala Għandna nfakkru dina l-protesta li kienet saret 30 sena ilu. Nitkellmu ħafna fuq immigranti fil-Mediterran, imma fuq il-kaġun tal-immigrazzjoni, il-kbarat ftit jitkellmu, ftit li xejn, imma aħna minn hawn insemmuha. Il-maġġoranza kbira tal-immigranti fil-Mediterran huma refuġjati mill-gwerer. Huma nies li qed jaħarbu mill-bombi. Da joħroġ minn huwa xi ħaġa li jafha kulħadd, imma nfakkar hawnhekk illi rapport li kien sar mill-Università mill-Middlesex University ta' Londra s-sena l-oħra, U dak kien rapport jiġifieri mibni wara ħafna studju u l-akkademiċi li għamluh marru on site anki hawn Malta ġew biex jaraw is-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni u wara li għamlu l-kalkoli kollha skoprow illi 84 fil-mija tal-immigranti fil-Mediterran huma refuġjati mill-bombi. U mbagħad hemm 16 fil-mija biss li huma immigranti ekonomiċi qed jitilqu minn pajjiżhom sempliċement biex isibu x-xogħol. 84 fil-mija qed jaħarbu mill-gwerra, mis-Sirja, mill-Libja, mill-Afganistan u minn dawn il-pajjiżi fejn hemm il-gwerer. Allura aħna iktar u iktar hawnhekk għandna l-interess illi ikun hawn id-diżarm fil-Mediterran għax x'inhi s-sitwazzjoni? Mela għandna l-istallazzjonijiet militari fuq l-art. Għandna l-bastimenti tal-gwerra. Apparti n-nukleari li huma l-agħar ħaġa wkoll, dawn jintużaw biex jisparaw il-bombi fuq is-Sirja, fuq il-Jemen, 'l hemm u 'l hawn. Joħorqu r-refuġjati u mbagħad dal-problemi kollha u ħadd ma jridhom u dak jgħid għax mhux sew l-Italja tgħid ma rriduhomx aħna u ħaġa oħra u ħadd ma jgħid ejja nagħmlu d-diżarm. Imma aħna ngħiduh ejja nagħmlu d-diżarm għax huwa parti wkoll id-diżarm fil-Mediterran mhux biss huwa parti mis-soluzzjoni, huwa l-ewwel u l-ikbar soluzzjoni għall-kwistjoni tal-immigranti fil-Mediterran. Allura aħna nħossu li għandna responsabbiltà li nagħmluha di t-tifkira, nagħmluha bl-ikbar kuraġġ u kburin biha għax nemmnu li għamilna xi ħaġa li għall-ġid ta' Malta u tal-Mediterran kollu, imma aktar importanti rridu nfakkruha biex nuru lil kulħadd li hemm ħafna iktar x'irid isir fiċ-ċirkostanzi tal-lum, hemm ħafna iktar x'irid isir u għalhekk nappellawkom biex nhar is-Sibt filgħodu Fl-għaxra ta' filgħodu tkun u l-Ponta tal-Isla ħalli tisimgħu l-kelliema nitkellmu fuq dan is-suġġett. Sa tajjeb li nfakkru li dik il-ġrajja ta' tletin sena ilu kienet fil-fatt organizzata mill-Partit Laburista Uffiċjalment, u fil-fatt saret bis-saħħa tal-ħaddiema tat-tarslari u l-ħaddiema tal-port, u għalhekk nagħtu ġieħ lil dawk kollha li ħadu sehem f'dik il-protesta nazzjonali ta' 30 sena ilu. Issa nhar is-Sibt se jkollna wkoll kelliem importanti, George Galloway. George Galloway huwa politiku tar-Renju Unit mill-iktar kontroversjali, Sreluge Jahrash, militanti kontra l-gwerer kollha u kontra l-armi tal-qerda tal-massa, speċjalment l-armi nukleari. Huwa kelliemi tajjeb ħafna u valla pena li wieħed jisimgħu se jkun il-kelliemi ewlieni fil-konferenza pubblika ta' nhar is-Sibt fil-Ponta tal-Isla filgħodu Għall-ħabta tal-għaxra nibdew il-ġrajja. Issa meta wieħed jirrifletti fuq l-armi tal-qerda tal-massa, wieħed jara kemm il-bniedem huwa ma jirraġunax. Nonfqu l-miljuni biex indowwu l-feruti u nfejqu l-morda. U mbagħad nonfqu l-miljuni biex nipproduċu l-armi ħalli jeqirdu n-nies b'saħħithom. Bla sens. Nofqu l-miljuni biex fejqu l-morda u ma jħalluhom xi mutu, u mbagħad nit saħħithom neqrduhom permezz tal-armi tal-erda eh, eh, tal-massa. Issa, infakkru illi bniedem jaċċetta illi l-użu tal-armi tal-qerda tal-massa huwa delitt kontra l-umanità. U b'dan kollu, il-bniedem jaċċetta illi il-pajjiżi, l-ikbar pajjiżi tad-dinja, ikollhom dawn l-armi tal-qerda tal-massa nukleari. Ma tagħmilx sens. Kif il-bniedem jista' jippretendi li hu jirraġuna u juża din il-loġika li jżomm jistorja dawn l-armi kollha illi hu jgħid Ma jistax jużhom għax jekk jużhom ikun qed jikkommetti delitt kontra l-umanità. Imma allura għalfejn iżommhom? Għalfejn jipproduċihom? Għalfejn jonfoq il-biljuni biex jagħmilhom? Bla sens. Aħna niftaħru kemm aħna ċivilizzati. Iċ-ċiviltà umana għad trid tiżviluppa u l-eqqel tagħha jkun meta l-bniedem jirrealizza li m'għandux jiġġieled iktar, m'għandux jagħmel gwerer. Il-bniedem jagħmel tant sforzi biex jibni pajjiżi aħjar, irawwem żgħażagħ iktar b'saħħithom u mbagħad jagħmel il-gwerer biex joqtol nies li huma b'saħħithom ma tagħmilx sens. U għalhekk wieħed irridu naslu xi darba il-qudiem meta l-bniedem jirnexxilu jilħaq l-eqqel taċ-ċiviltà meta jċedi l-armi. Ma jkomplix jipproduċi iktar l-armi, ma jkomplix jiġġieled, ma jkomplix iwettaq gwerer. Issa dan imur kontra l-istorja tal-bniedem t'issa. Għax jekk naqraw l-istorja tal-bniedem, huwa ġrajja wara oħra ta' gwerra wara oħra u ta' ġrajjiet kbar li twettqu fil-gwerer. Meta f'dawn il-gwerer meta jingħaddu kollha inqatlu il-miljuni. U l-istorja ta' bniedem li sal-lum niftaħru biha u niftaħru li aħna ċivilizzati tfisser storja ta' imwiet ta' miljuni ta' niftaħithom, skużi. Issa meta Malta iddeċidiet li tipproklama, tiddikjara mad-dinja kollha li hija favur il-paċi fost il-ġnus, qalet ukoll, għax hekk tfisser, jekk inti favur il-paċi, inti kontra l-gwerra. Li Malta hija kontra l-gwerer U aħna ma nistgħux nappoġġjaw lil ħadd li jagħmel il-gwerer, għax inkunu qed immorru kontra dak li aħna ddikjarajna li hija l-vokazzjoni tal-poplu tagħna. Issa kemm kienet kbira dik id-dekjarazzjoni ta' pajjiżna! li huwa favur il-paċi u kontra l-gwerer, naraw li l-istorja ta' pajjiżna hija kollha storja ta' pajjiż illi għex mill-gwerer, kiber bil-gwerer. Il-poplu tagħna gwerra wara l-oħra, mhux tagħna gwerer ta' pajjiżna, ftit kienu l-gwerer ta' pajjiżna. Per eżempju, l-aħħar waħda kienet kontra l-Franċiżi meta imblukkajna l-Franċiżi biex inkeċċuhom minn pajjiżna. Marpija, gwerer li ħadna sehem fihom bħala poplu kienu gwerer ta' poplu oħra. Imma xorta, l-istorja ta' pajjiżna hija bħala fortizza għal gwerra. Imma mbagħad inqala' bniedem kbir f'pajjiżna li fiehem lill-poplu kemm konna żbaljati, kemm ikun aħjar għall-poplu tagħna illi jiċħad l-imgħoddi tiegħu tal-gwerer u jiddedika ruħu mhux għall-gwerer imma għall-paċi fost il-ġnus. mhux għall-qerda tal-bniedem, imma biex il-bnedmin jgħixu bħal aħwa solidari, jgħinu xulxin u jgħinu l-iżvilupp ta' xulxin. Dal-bniedem intom tafu minn kien, il-perit minnhom, li daħħal fil-qlub u l-imħuħ tal-Maltin. Iħsieb nobli li l-poplu tagħna għandu jinsa l-imgħoddi. Inbierku l-antenati tagħna li ġġieldu għal pajjiżna u anki forsi ġġieldu għax kienu jemmnu f'dak li għamlu. Imma kemm huwa aħjar għall-Maltin tal-lum illi niddedikaw ruħna u l-isforzi kollha tagħna għal paċi fost il-ġnus, biex ngħinu il-progress soċjali fost il-ġnus ħalli l-ġnus kollha jiżviluppaw xoċjalment, ekonomikament. u din hija l-waħda mill-kisbiet ewlenin tal-ħidma tal-Perit Mintoff f'pajjiżna. U l-poplu tagħna llum fil-Kostituzzjoni tagħna niddikjaraw mad-dinja kollha li aħna favur il-paċi. U ġrajja ta' nhar is-Sibt li ġej Se tkun ġrajja oħra biex nikkonfermaw din id-dedikazzjoni tagħna kontra l-gwerer, kontra l-armi nukleari, kontra l-armi tal-qerda tal-massa, imma wara kollox kontra l-gwerer għax kull l-armi kollha huma ħżiena għax l-armi jeqirdu jeqirdu l-bnedmin jeqirdu l-proprjetà inbatu tant inħallsu tant taxxi biex nibnu lil pajjiżna l-infrastruttura ta' pajjiżna u mbagħad naċċettaw illi nonfqu il-biljuni biex bil-bombi neqirdu l-ħajjiet tal-bnedmin u nfarrku dak li nkunu bnejna? Il-bniedem kieku kellu jirrifletti fuq dan is-suġġett jara kemm qiegħed jiżbalja, kemm huwa kontradittorju, kemm huwa bla sens, bla loġika. illi nonfqu l-miljuni ħalli nipproduċu l-bombi ħalli dawn jeqirdu l-ħajja tal-bniedem, jeqirdu dak li l-bniedem b'tant sforz ikun bena ġewwa pajjiż. Ma tagħmilx sens li nibqgħu sejrin hekk u għalhekk għedt, iċ-ċiviltà umana għad tilħaq l-eqqel tagħha, jiġifieri l-eqqel taċ-ċiviltà tal-bniedem, tant ikun żviluppa l-bniedem, meta jagħraf illi m'għandux iktar jagħmel gwerer, m'għandux għalfejn iktar jonfoq il-biljuni fl-armi, m'għandux għalfejn ikompli jagħmel store tal-armi nukleari li huwa stess jiddikjara li ma jistax juża għaliex jekk jużhom ikun qed jikkommetti delitt kontra l-umanità Meta l-bniedem jasal biex jasal biex jirraġuna b'dan il-mod, ikun wasal biex leħaq l-eqqel taċ-ċiviltà. Ara kemm ngħidu, iċ-ċiviltà tal-Punent, iċ-ċiviltà ta' żmien ir-Romani, iċ-ċiviltà Grega, iċ-ċiviltà ta' l-Imperu Ingliż u tal-Punent. Għadda lura. Għadda lura sakemm il-bniedem jibqa' jagħmel il-gwerer ma jistax jgħid li wasal fl-eqqel taċ-ċiviltà għaliex il-bniedem li joqtol bniedem oħra, speċjalment fil-gwerer, ikun qed imur kontra iċ-ċiviltà. Iċ-ċiviltà hija li tgħallimna ngħixu flimkien F'armonija, mhux noqtlu lil xulxin, dawk is-Slavaċ jagħmlu hekk. Ara l-annimali salvaġġi li ma għandhomx is-sens tal-bniedem. Dawk bin-natura tagħhom jiġġieldu kontra xulxin, jieklu lil xulxin, jgħixu minn fuq xulxin. Imma l-bniedem mhux hekk. Il-bniedem biex jiekol ma joqtolx bniedem ieħor bħalma jagħmlu l-armedwani salvaġġi. Nifhmu da. Imma jekk aħna biex nieklu ma noqtlux bnedmin oħra, allura għalfejn noqtlu bnedmin oħra fil-gwerer? Jekk laqqas għall-ikel jekk inkunu mill-ġuħ ma nagħmluh da. Ara kieku bniedem jirrifletti ftit, joqgħod jaħseb fuq dawn l-affarijiet, kif żgur jasal għall-konklużjoni li m'għandniex aktar nitkellmu fuq gwerer, li m'għandniex għalfejn inħarsu lejn l-armi, li għandna nabbandunawhom il-kwistjoni tal-armi u nispera li ż-żgħażagħ Maltin ikomplu jifhmu sewwa dan is-suġġett, jirriflettu fuqhom u għal quddiem Malta mhux biss tiddikjara li hija favur il-paċi imma taħdem biex jinqerdu l-gwerer kollha, biex il-bniedem ma jkomplix jagħmel gwerer iktar. U dan ifisser illi lanqas ikompli l-bniedem jonfoq il-biljuni biex jipproduċu l-armi li huma l-armi il-mezz li jsiru l-gwerer iktar u iktar. Meta għandna bżonn dawk il-biljuni li qed jintefqu għall-produzzjoni tal-armi jintefqu biex nitimgħu n-nies biex ikollhom djar aħjar, biex ikollhom ambjent aħjar, biex inrawwmuhom iż-żgħażagħ tagħna aħjar, fit-tagħlim u kif ngħixu flimkien bħal aħwa. Nfakkarkom nerġa' għall-ġrajja ta' nhar is-Sibt ġewwa l-Isla filgħodu fl-għaxra ta' filgħodu il-Ponta tal-Isla. Nirringrazzja lil sieħbi li ħa sehem f'din it-taħdita u nirringrazzjakom li tisimgħuna f'dawn il-programmi u nappellawkom li tkomplu ssegwu dal-programmi kull nhar ta' Ħamis fid-disgħa u nofs ta' filgħaxija